tiddistingwi ruħha mill-komunità Lhudija li sawritha u mid-dinja pagana li fiha kibret. Diġà fl-ewwel mitt sena l-Knisja tħoss il-bżonn li tagħti risposta lill-kitbiet ta' awturi pagani li bdew jikkuntrarjawha. Hawnhekk nindunaw li anke jekk kienet komunità għadha pjuttost żgħira numerikament, bdiet tagħmel differenza għaliex bdiet tattira l-attenzjoni ta' dawn l-għorrief fid-dinja pagana li bdew bil-kitbiet tagħhom jattakkawha. L-ewwel kitbiet li għandna wara l-kitbiet tal-Ġdid Testment aħna nsejħulhom il-kitbiet tal-missirijiet appostoliċi. Għala? Għaliex dawk kienu l-ewwel ġenerazzjoni ta' kittieba li kitbu proprju wara l-ħajja tal-appostli. Hekk b'xi mod uħud minnhom anke t-tradizzjoni żżomm li kienu dixxipli tal-appostli jew inkella li ltaqgħu ma' nies li kienu dixxipli tal-appostli. Hekk naraw pereżempju lil Klement ta' Ruma li ngħodduh fost l-ewwel hekk rgħajja, fost l-ewwel sfijiet insejħulu ta' din il-belt. Hekk dan iħoss il-bżonn li jkompli l-kitbiet fl-istess tradizzjoni ta' San Pawl. Iħoss il-bżonn pereżempju li jintervjeni, li dan huwa importanti ħafna għall-Knisja ta' Ruma fil-missjoni tagħha, f'komunità oħra li ma kinitx dik Rumana, fil-komunità ta' Korintu, u jgħin lil din il-Knisja f'diffikultajiet li bdiet taffaċċja hemmhekk. Klement Aruma jħoss il-bżonn li jikteb lil dil-komunità fil-mod kif hi bdiet tittratta lil dawk li kienu qed imexxuha. Fost il-Missijiet Apostoliċi għandna lil Injazju ta' Antjokja. Injazju li jgħaddi fil-priġunerija tiegħu bħala priġunier minn numru ta' knejjes u li jħoss il-bżonn li jħallilhom fuq l-eżempju ta' Pawlu, ittri. ittri li jinkuraġġuhom fl-għixien tal-fidi. Injazju, li l-martirju tiegħu hu deskritt bħala offerta ewkaristika. Hawnhekk diġà naraw l-għarfien tal-Knisja, il-fidi tagħha hekk fis-sagrifiċċju ewkaristiku, tant li l-offerta ta' dak li jmut martri għal Kristu hija mqabbla mal-offerta ta' Kristu nnifsu. tissieħeb ħaġa waħda mal-Ewkaristija. Dawn l-ewwel kitbiet interessanti għaliex mhux biss diġà jipprovaw jibdew jagħtu risposta lid-dinja pagana li tqiegħed ċertu sfidi lill-komunità Nisranija, imma anke jiġbdulna naturalment dawl importanti fuq il-mod kif din il-komunità Nisranija kienet tgħix il-fidi tagħha, tiċċelebra l-fidi tagħha, hekk taġixxi fil-ġurnata ta' kuljum, Kif din il-Knisja anke bdiet tixtered madwar id-dinja. Nixtiequ li għandna ħafna iżjed kitbiet minn dawn naturalment għaliex huma tieqa importanti fuq il-ħajja tal-Knisja f'din l-ewwel mitt sena. Fil-ftit kitbiet li fadlilna ngħoddu l-kitba pereżempju ta' Polikarpu u kitbiet oħra attribwiti pereżempju lil Barnaba jew inkella kitba magħrufa bħala tar-Ragħaj ta' Hermas. Il-kitba importanti għalina hija d-Didakkè It-tagħlim ta' tnax-il appostlu. Dik l-ewwel forma ta' katekiżmu nistgħu nsejħulu ikel għall-Knisja. Hawnhekk naraw diġà kitba li trid tgħin il-komunità Nisranija wieħed tiddistingwi ruħha mill-komunità Lhudija u kif għandha taġixxi u tgħix il-fidi tagħha. U din il-kitba titfalna dawl anke fuq punti importanti ħafna tal-fidi tagħna, pereżempju fuq il-magħmudija. fuq l-Ewkaristija, kif il-Knisja tgħix is-Sawm. Kif jibda jgħaddi ż-żmien, għandna kitba tat-tieni ġenerazzjoni nistgħu nsejħulha, hekk ta' dawk li għexu wara dawn il-missirijiet. U hekk il-Knisja tibda tħoss il-bżonn issa li twieġeb b'mod iżjed dirett għal isfida ta' dinja pagana. U dawn insejħulhom il-missirijiet apoloġetiċi. L-apoloġija hija li mhux wieħed naturalment kif nifhmuha llum li wieħed jiskuża ruħu, imma li wieħed jagħti spjegazzjoni għar-raġuni ta' dak li huwa jemmen fih fil-każ ta' dawn il-missirijiet. Min huma dawn il-kittieba? Jekk ngħoddu fosthom, per eżempju, lil San Ġustinu, importanti ħafna għalina għaliex jiftħilna tieqa fuq kif il-Knisja diġà tiċċelebra l-Ewkaristija b'riti stabbiliti. Hekk forsi llum ħafna jgħidu, ma dawn mhux riti li vvintajtuhom intom, il-Knisja vvintat forsi iżjed tard, hekk hija sfida anke għall-Knisja Kattolika li trid twieġeb għaliha. Le, l-liturġija tal-Knisja nagħrfu l-għeruq tagħha diġà fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Appostli u għandna spjegazzjoni ċara diġà f'kitba tal-ewwel sekli, qed nitkellmu fit-tieni u t-tielet seklu, fil-każ ta' San Ġustinu fit-tieni seklu, li tispjegalna b'mod ċar u li fiha naraw diġà spjegata l-quddiesa kif ngħixu aħna llum, jiġifieri liturġija tal-Kelma u liturġija tal-Ewkaristija, u jispjegha b'mod dettaljat bit-talb li huma jgħidu. Dan Ġustinu kien filosfu, tant li qabel ma ħadden il-fidi Nisranija, diġà kien fittex spjegazzjoni għall-ħajja tiegħu filosofiji oħrajn, filosofija Platonika, hekk li l-Knisja tant tibni fuqha, Neoplatoniżmu, l-istess. Huma kurrenti ta' ħsieb li l-Knisja kibret fihom, hekk li kienu mxerrdin fid-dinja li fiha l-Knisja kibret. U naturalment naraw dan iż-żwieġ bejn il-filosofija pagana, hekk il-kultura li fiha l-Knisja kibret, il-Knisja ma kibritx f'vakum, U d-dinja Lhudija, ir-Revelazzjoni. Għandna nies bħal Tertuljanu li jagħżel jirrispondi l-oppożituri tal-Knisja anke b'xi mod billi jwaqqagħhom għaċ-ċajr, billi juri kemm kienet mibnija fuq pedamenti deboli l-argumentazzjoni kontra l-fidi Nisranija. Għandna nies bħal Oriġene Hekk filosfu li għażel li jikkumbatti 'l dawn li bdew jattakkaw il-Knisja anke billi jfittex li jeżerċita u jipproduċi filosofija nisranija, argumenti filosofiċi li jagħtu saħħa lill-fidi nisranija, lir-rivelazzjoni. Jekk dan hu jwieġeb għal awturi bħal Ċelsu, awtur pagan li nafu bih mir-risposta li ta kontrih Oriġene. Dan l-awtur pagan ħass il-bżonn li jwaqqa' r-ridikolu l-ħajja ta' Kristu, u l-ħajja tal-Verġni Marija. Waħda mill-isfidi li kellha taffaċċja r-reliġjon Nisranija fid-dinja pagana kien il-fatt li dawn il-pagani kellhom rispett kbir lejn dak li hu tradizzjonali, lejn it-tradizzjoni. Waħda mill-akkużi li setgħu jġibu kontra l-Knisja, kontra l-komunità Nisranija, kienet li dawn kienu għadhom kif dehru fuq ix-xena, għalihom dawn ma kellhomx tradizzjoni, u r-Rumani kienu reżistenti ħafna għal dak li huwa ġdid fil-qasam tar-reliġjon. Il-Knisja ma kellhiex taffaċċja biss sfidi mid-dinja pagana minn barra, imma anke sfidi minn qalb in-nies tagħha stess. Hekk il-Knisja riedet tifhem, kif tagħmel dejjem, bil-qawwa tal-Ispirtu dak li temmen fih. Hekk dawn l-awturi fittxew li jagħrfu iżjed, jispjegaw aħjar, dak li rċevew minn idejn l-Appostli, dak li verament Jagħmel parti mill-fidi, dak li verament huwa l-fidi tagħha u dak li mhuwiex. Hekk fost l-ewwel ereżiji, naturalment aħna nsejħulhom ereżiji, tagħlim differenti, tagħlim li l-Knisja għarfet maż-żmien li ma kienx it-tagħlim li għaddielna Ġesù permezz tal-Appostli, li ma kienx jaqbel mal-Vanġelu. X'kienu dawn l-ewwel ereżiji? Hekk għedna waħda mill-ewwel sfidi li kellha l-Knisja kienet ir-relazzjoni tagħha mal-poplu ta' Iżrael, mal-poplu li rċieva l-wegħdiet. Isfortunatament mill-bidu kien hemm nies li kellhom reazzjoni negattiva għal-Lhud. U waħda mill-ewwel ereżiji li naraw fil-ħajja tal-Knisja huwa l-Marċjoniżmu. X'kien dan il-moviment? Dan il-moviment jieħu naturalment ismu mill-persuna li ppropagat, li mexxiet dawn l-ideat, ċertu Marċjon. Dan x'kien jemmen? Dan kellu reazzjoni negattiva għal dak kollu li kien Lhudi, tant li saba diffiċli jaċċetta kif l-Alla tal-Antik Testment għad seta' jkun ukoll l-Alla ta' Ġesù Kristu. Ra fl-Antik Testment Alla li huwa krudili, Alla li jirreaġixxi b'mod qawwi u ma stax jirrikonċiljah jew ma riedx jirrikonċiljah mal-viżjoni ta' Alla bħala Missier, Alla li hu mħabba, Alla kif naraw fil-Ġdid Testment. X'soluzzjoni sab dan Marċjun għall-problema tiegħu? Sab soluzzjoni li għalih kienet tidher faċli, qata' 'l barra mill-Iskrittura l-Antik Testment kollu Mill-Vanġel Iżamm Wieħed, l-Evanġelju ta' Luqa, miktub minn persuna ġejja mid-dinja pagana għall-Ġentili, ippurifika l-Ittri ta' Pawlu minn kwalunkwe referenza għall-Antik Testment u għalhekk spiċċa kkrea verżjoni tiegħu tal-Kristjaneżmu, verżjoni l-Knisja qatt ma setgħet taċċetta. Forma oħra ta' ereżija fil-Knisja tal-bidu kien il-Montaneżmu, moviment profetiku, moviment jibni fuq il-profeziji. Dan Montanu akkumpanja ruħu minn żewġ profetessi, Skont hu, dawn il-profetessi kull ħaġa li kienu jgħidu, kienu jgħiduha taħt il-qawwa tal-Ispirtu, tant li wasal biex jgħid li kulma kienu jgħidu huma kien l-Ispirtu s-Santu nnifsu li qiegħed jitkellem. Għalih qasam l-istorja tas-salvazzjoni fi tlieta. L-Antik Testment kien iż-żmien tal-Missier, meta l-Missier tkellem. Il-Ġdid Testment huwa ż-żmien tal-Iben, meta tkellem l-Iben. U ż-żmien ta' wara, jiġifieri ż-żmien li fih għex hu, kien iż-żmien tal-Ispirtu. Għalhekk huma kienu l-veru Knisja, il-Knisja tal-Ispirtu. Montano mar pass 'il quddiem, għalih Kristu kien wasal biex jiġi lura. U saħansitra wasal biex ħabbar il-belt li fiha Kristu kellu jidher, il-belt li fiha kien jgħix hu. Naturalment meta dan ma seħħx, u din hija ħaġa li naraw tirrepeti ruħha fl-istorja tal-Knisja, spiss iqumu nies li jqisu żmienhom bħala ż-żmien li fih Kristu ħa jerġa' jiġi lura. Meta dan ma seħħx, in-nies tilfu ħafna mill-interess tagħhom fil-verżjoni ta' Kristjaneżmu li ppritkaw. Forma oħra ta' ereżija, hekk u nixtieq nagħlaq b'din, Ekkerezija li kiddet ħafna l-Knisja u li tibqa' tirrepeti ruħha spiss fl-istorja tal-Knisja hija s-Sabellianiżmu, jew l-Modaliżmu. Dawk sabuha diffiċli kif Alla seta' jkun Alla wieħed u fl-istess ħin tliet persuni, kif aħna nemmnu f'Alla wieħed fi tliet persuni. U pprovaw isibu soluzzjoni faċli għal dan. Qalu, Isma', Alla huwa wieħed. It-tliet persuna biss manifestazzjonijiet ta' Alla. Hekk Alla fl-Antik Testment jidher bħala l-Missier, fil-Ġdid Testment jidher bħala l-Iben u fi żmienna jidher bħala l-Ispirtu s-Santu. Il-Knisja talment ħasset il-bżonn li tintervjeni u rat f'dan ereżija li jmur lil hinn mit-tagħlim u mill-fidi tagħha fit-Trinità Imqaddsa. Naraw għalhekk kif għadna fit-tieni seklu diġà l-Knisja taffaċċja numru ta' sfidi u diġà tirrispondi b'mod ċar għalihom permezz ta' awturi li għad għandna l-kitbiet tagħhom u li jiftħulna dawl fuq kif il-Knisja għarfet tispjega l-fidi tagħha f'dawn l-ewwel sekli tal-għajxien tagħha.